Jirti akkanatti feetaraa caala akkanatti amma walitti si bicciiree miti sirraayi mura caala Maal akkanatti narraa murta?
Ha- waan ati bishaaniin dhuutu tana. Ah, Tanaan jiraata jirtu akka sirraa muramte hin deemtu. Amma Ah. fuudhee hordoftoonni fi daawwattoonni kiyya an caalaa waan kiyyaan barbaadu jedhe. Inni waan inni irraa barbaadu naa kan nu dhabee siin kan nu kaja'u taati. Anaa beeka guudhaanii fi kophaa waliin oolchiif nu taatus jaalatee jittee Waanin barbaadu dirqama ittiin irraa fudhadha. Caalaa amma si dhukkubee miti. Ganaawun huccuu sirraa baasee qullaa si kaa'u jiraadha akkaan hiikeetiin gatteessee boochuu. Tasanii dirqama fuula ilmaan Oromoo duratti akkanaan si godhaa jee tana takka lama sadii jee hinaa taa'usan hiccitii dhuunfaati.
Saahiboonni kee warra isis biraa kutan Anaatu. Saayiba dhabdee naf jette. Anaatu arra saayibota kiyya guutuu anaa karaarraa meesse. Atuu nama hojii deemu jirtu san guutuu obboleechitee jibbitee nama hunda jibbitee ramzii dhiiftee. Isaan hunda dhiifteeti nama ratattee mana obboleeyyan keetii hunda bira kuttee mana saayibban keetii hunda bira kuttee waalii.

Keekiya. Na dhiisi kaasa. Akkamitti si dhiisa?
Ati akkamittuu na bira dhufuu dandeessi mana kiyyaan. Cawaa mataa kana dasi facaasini cabdii taa'e gaa. Akkamitti na facaafta? Manni mana keeti.
Keeti manni kun Duuba mana maaltu mana kee na keeti. fide? Mana kee maaltu Mana fide? kiyya jaalattee dhuftee namni si dirqee si fide hin jiruu caalaa. Akkamittiin beekee dhufa mana keen? Mana kiyya moo. Hayi.
Mana kiyya akkaataa ati itti dhufte san. Ijoollee nu kaasaan yaana.
Karra tokko karri ati deemuu dandeessu Ni jirti. galla. Dachiin rabbii guutuun hidha jirti caalaa. Maaltu hidha? Dachiin rabbii guutuun hidhaa. Maaltu hidha? Lubbuu tee feetaa.
Lubbuu ilma hallii takka hallii waana maal hallii sii kanna. Yaa ammaa lubbuu ijoollee teetii bituu

lubbuu tee feete taanaan yookiin taan kaanchii tanatti itti fannisa ati na dhiifteeti karaa biraa deemtee dhalaa biraa fuudhuudhaaf gamana deemtee oos deemtee hojii jirta caalaa waanuma dhalaaf fuutu tanaa sirraa hin maralaan ati karaa dhalaa biraa deemte taanaan wallaa inni maraattii jaa malee abbaan kale qaxii sirraa godhe Murraa, murin, murin. sirraa hin mura Hin murin ati jechuudha. teesse taata caalaa

Na buruusite.
Caala sin buruusine ani. Si buruusuu miti arra sirraa umuruudhaafuu an haqaan qaba baatii inni torba fixeetiin baatii saddeettaffaa fixee baatii torba guutuu fixee dila kana guutuu ani nyaadhee ciin dhugaa namaa jaarsaan fadha. Akkuma isin na arrabsisan calamarraa maal namarraa barbaaddu ni maraattee jettanii caalaa ani Nagee keetiin ani waan takka dhimma nama biraati irraa hin qabu namni inni dhimma irraa qabu caalaa. Kophan na baabatte.
Ee arra kophatti baaba kophatti baaba maaliif akkati haasoo itti fadee gurratti waa si naqe akkati likkitti haasoo itti jee tanaafi. Digartan laaltanii laata ilmoon daa'imti isaatti illee laal laal laal abbaa fi looretti ani haadhatti namni ilmoollee oggaa abbaa bira deeyte. Dirqiidha. Waan ta'ee dirqamaanii Amma fuula Hin ilmaan fedhu, hin fedhu kaan. Dil- akkanatti feetaraa caala akkanatti Aha. amma walitti si bicciiree miti sirraa hin mura caala Maal akkanatti narraa murta? Ha- waan ati bishaaniin dhugdu tana. Ah, Tanaan jiraata jirtoota sirraa muramte hin deemtu. Amma Ah. fuula hordoftoonni fi daawwattoonni kiyya an caalaa waan kiyyaan barbaadu jedhe. Inni waan inni irraa barbaadu naa kan nuu dhabeessi hin kan nuu kaja'u taati. ah. Anaa beeka guudhaanii fi kophaa waliin ol ciifnu taatus jaalata jettee